Il-varjazzjonijiet lingwistiċi fi ħdan l-Italja u l-qrubija bejn Malta u Sqallija fissru li l-Isqalli ħalla impatt partikolari f'ilsienna, impatt li jista' jintgħażel mill-bqija tat-Taljan. Imma x'kienu tassew ir-rabtiet storiċi li ffaċilitaw din l-influwenza, u x'kelmiet adottajna mill-ġirien sqallin tagħna?
Aħna hawn Malta dokumenti antiki li żied dokumenti antiki li għandna bil-miktub fuq il-karta jiġifieri huma dawk tal-atti tal-Kunsill Lokali ta' Malta ta' dak iż-żmien li kien jissejjaħ l-Universitas. li kellu s-sede fl-Imdina. Dak kien il-Gvern Lokali ta' Malta. U mbagħad dejjem Malta dejjem kienet parti minn Sqallija. Allura l-kuntatti ma' Sqallija fil-kummerċ, jiġifieri bid-diskors, tajjeb, kienu qawwijin ħafna. U hawn Malta daħlu ħafna familji nobbli Katalani u Sqallin illi ovvjament kienu jużaw il-lingwa tagħhom. Però l-Maltin dejjem baqgħu jitkellmu bil-Malti. U tista' ssaqsini allura għaliex Maltin baqgħu dejjem jitkellmu bil-Malti u mhux bl-Isqalli u mhux bit-Taljan. Le, kemm l-Isqalli u kemm it-Taljan kienu hawn Malta kellhom ir-rwol ta' lingwa għolja ngħidu aħna, jiġifieri akrolett, jiġifieri lingwa li żjed miktuba. Mentri l-lingwa mitkellma baqgħet dejjem il-Malti. Ħafna mill-istranġieri li bdew diħlin u stranġieri daħlu ħafna Il-popolazzjoni ta' Malta maż-żmien in-Normanni kienet mhux iżjed minn 10,000 forsi għal massimu 20,000. Imma mbagħad meta telqu l-kavallieri kienet laħqet il-100,000, jiġifieri ħames darbiet iżjed. Mnejn ġew dak in-nies kollha? Mhux kollha mit-twelid, għax kellna immigrazzjoni qawwija, l-kavallieri kellhom bżonn ħafna nies. Ħafna nies biex jaħdmu fuq ix-xwieni biex jibnu immaġina xi trid biex tibni s-swar tal-belt mingħajr daw il-cranes li għandna llum. Tajjeb allura kellek dejjem diħlin iżjed nies u ġeneralment peress li l-iżjed post viċin huwa għalija ħafna minn daw in-nies li kienu artiġani, bennejja, pitturi, eh, skulturi, mbagħad eh, li żjed dawk li jaħdmu l-injam, dawk li jaħdmu d-dajes, dawk il-biċċa kbira kienu kun sqallin. Allura t-terminoloġija li għandna tas-sajjieda pereżempju, li għamilt studju partikolari fuqha, eh, irriżulta għoli ħafna l-element sqalli fl-ismijiet tal-ħut, fl-ismijiet tad-dajes, fl-ismijiet tal-biċċiet tad-dajes u l-kostruzzjoni tagħhom. L-istess għall-mastrudaxxa, il-terminoloġija tal-mastrudaxxa hija pratikament sostanzjalment ġejja mill-Isqallin. Ħafna minn dak it-tip dak li ngħidulu l-artiġjanat żviluppa fi żmien l-Isqallin. Allura awtomatikament it-terminoloġija daħlet mill-Isqallin. Għall-element Sqallin tant daħal fis-sistema Maltija Illi aħna integrajna mhux biss il-kliem imma anki l-patterns fonetiċi tagħhom. Allura pereżempju, aħna għandna tliet vokali, a, i u u, speċjalment fl-aħħar tal-kelma. Allura tara ħafna kliem li bit-Taljan jispiċċaw bl aħna naqilbuhom u, karro, karru. Tajjeb? Jew inkella taqa, karrozzino, karrozzin. Issa, dawk sqallin Taljani ma nafux. Il-fatt hu li l-kliem Taljan kollu li daħal fil-Malti, għal dak li jirrigwarda l-vokali, jimxi fuq il-patterns tal-Isqalli. Allura l-iżjed li nistgħu niddistingwu huma dawk li żammu l-konsonanti Sqallin, bħal pereżempju, kassa, aħna ngħidulha kaxxa. Cassone, Kexxun. Tajjeb, allura għandek ħafna drabi anki d-doppji, stazzjon, nazzjon. Imma anki hawnhekk ġejja mit-Taljan u daħħalna l-patterns għal li fuqha jew ġejja mill-Isqalli. Allura pereżempju kelma bħal flixkun, flixkun hija kelma antikissima fl-Isqalli li m'għadhiex tintuża fl-Isqalli. Interessanti ħafna pereżempju li aħna nafna ħafna kliem li Sqallija tilfuh. Imma aħna żammejnieh bħala ħaj. Għandek pereżempju l-bozza, għandek il-ġelu ta' fuq il-kejkijiet pereżempju, għandek il-brazzi. Tajjeb, immur f'kongressi sqallija, nitkellem fuq dawn l-affarijiet ma' lingwisti speċjalizzat fid-dialett sqalli, jibqgħu ħarsu lejja. Il-kelma flixkun għandek żewġ ħsejjes. Għandek il-fl li hija ħoss l-isqar li ħadu minn Norman, u mbagħad għandek sk li saret xk. Palma ngħidu skopa bit-Taljan xkupa bil-Malti. Allora, hemmhekk għandek fl u xk fl-ixkun tirrikostruih fl-askuni, tajjeb, pronunzjat Flaxkuni, di sibtha però f'dokument tal-1400 li kien studjah Henri Bresque, studjuż tal-istorja ta' Sqallija. Tittemm timxi fuq dawn il-patterns, tipprova tagħmel rikostruzzjoni tal-konsonanti ituk ċar u tond, pereżempju, il-kelma ċar, bit-Taljan chiaro, il-q issir ċ fiż-żona ta' Agrigento.